all closer together.
Ka kōrero ki te heamana o Tāpoi Aotearoa e pā ana ki ngā hua ka toko ake i tēnei hararei hou ki te taha tāpoi. Ko te āki a Manaakitanga Aotearoa ki te iwi whānui, me torotoro atu ki ngā wāhi katoa o Aotearoa kia kite, kia rongo te iwi whānui I ngā painga me te reka o tō tātou motu e takoto ake nei. Ā, ka hoki whakamuri te titiro ki te hunga kua whetū rangitia i te tau kua hipa. Mānawa mai ea te putanga o Matariki, mānawa mai ea te Ariki o te Rangi, mānawa mai ea te mātahi o te tau. I te ata nei, tau atu ai ngā mata o te motu ki runga o Te Papa Tongarewa, ki te huakitanga o ngā karakia hai whakamanawa i a Matariki. Koinei te tau tuatahi kua whakaritea he rā motuhake mō te kaupapa nei, me te aha arā noa atu ngā hui whakanui ki ngā koko katoa o te motu. Taumaha ki runga, taumaha ki raro, taumaha ki ngā hua o te tau Māori. I hīkina ake ai te wairua o Te Whanganui ā-Tara i te takitanga o te kawa hai whakanui i a Matariki. Whakaroko ra e rangi ki te ahurewa te manawa nei ki te atahua ki rangi te manawa nei ki te atahua ki papa He tira matuku tira marangi ti aho ki runga ti aho ki raro ti aho ki rangi a te anui. It is a moment to look to the future and dream about a brighter tomorrow for all of us who call this country home. When I talk about this day to my mokopuna, I'll be able to say, ko hau tetahi i reira, I was there at that moment of time. I reira a te Pirimia Jacinda Ardern ki te mihi ki te hunga i whakapau kaha ki te whakatū i tēnei rā motuhake. He tahua te tau!
Alongside the Matariki Advisory Group, your work together has been essential in ensuring we are here today and celebrating Matariki the way we are, under the gaze of Te Kāhui a Matariki. Ka mutu i whakamaumahara ia, i whakanui hoki ia i te hiranga o Matariki i ngā kōrero a te Māori. Matariki has been embraced across our nation since the beginning of Aotearoa, and its celebration and regeneration over the past decades has often been spearheaded by waka voyaging leaders and by mātauranga Māori and te reo Māori specialists, and I pay tribute to all of that advocacy and that work. E ai ki a Tā Pou Temara, kai te kite tātou i te whakaauraki tanga mai o ngā tūāhuatanga Māori

Hei āpiti ki ngā kōrero mō Matariki, i kōrero mātou ki te Minita Whakawhanaketanga Māori i te rā nei, ko te whakahirahiratanga o tēnei rā motuhake te pātai tuatahi ki a ia. Āe, āe, he, he, he kaupapa nui, he, he rā tino whakahirahira, um, mō ngā iwi katoa. Mō ngā iwi katoa, i tuku me mihi ki tō tātou Premier i tēnei wā mō tana kaha, tana maia ki ta ārahi tēnei kaupapa i gaita mōhio au i te tīmata he tino uaua ki te ki te puta tēnei kaupapa i te mea He nui te whakahē, engari he nui te tautoko i tēnei wā, e tika me mihi ki a ia, me tā mātou kāhui Māori i kōkiri tēnei kaupapa i te tīmatanga, kai te tino harikoa ahau i te mea he nui te tautoko i tēnei wā. I ngā marama me ngā wiki tata nei, kua kite nei tātou, kua kaha te marea ki te whakanui i tēnei kaupapa a Matariki. Kāore e kore he tānga manawa tēnei mōu. Āe, āe, koina, koina. E, e, e rerekē te wā i nāianei, maumahara i te tīmata o... Uh, e, e, e, e maumahara ngā amuamu o ngā pākahi a, e, e, i tērā tau e pāna ki tēnei kaupapa. Engari e noho puku rātou i nāianei, kai te tautoko rātou, a, kai te tautoko rātou a, te wairua, a, te kaupapa, a, e tika me mihi, mihi kia, Ki, ki Aotearoa i tēnei wā mō tā rātou tautoko ā, ki tēnei kaupapa. Me te kāhui Māori o Reipa, i roto i ngā tukituki o te ao tōrangapū. Ka whiua ngā kaitōrangapū i a wai rānei. Engari koinei pea tētahi wā, kua tino poho kererū koutou hei kāhui, nē? Tino poho kerere matou i tenei wa e hoa tino nui nui nui ta whakahihi ia e hoa i te mea i maumahara i te timata o te kaupapa he nui ta whakahie. He nui te whakaparehako. Kai te tino hoha au ko rongo mātou e ētahi o ngā amuamu whakahē whakaparehako, he tino uaua ki te whakahaere tēnei kaupapa i te tīmatanga. Tino nui, he maha ngā āwangawanga i roto i tā mātou kāhui Māori. Engari, i tini rātou, i tini ngā kōrero, ngā whakaaro, ka huri te tae, O rawe, rawe ināianei, e, rawe tērā, kua tae te wā pea kia whakakotahi mō ngā kaupapa pēnei, nē, he kaupapa rawe mō Aotearoa tēnei kaupapa Matariki e, e tika ana ki te mihi, ki te mihi ki ngā iwi katoa.
Ko tētahi o ngā rāngai ka tino whai hua i te hararei hou nei ko te rāngai tāpoi. Ka piki wawe ngā mahi tūruhi i ngā wīkena roa, ā, ko te whakapai ia ka pērā hoki i tēnei mutunga wiki. Ki te whakanui i a Matariki, i whakaputa whiti āhua motuhake a Tāpoi Aotearoa, he kaupapa i kawea e te ringatoi rongonui e te kaiwhiwhi Grammy i ngā tau a Jerome Kavanagh. Ko ngā taritari o Matariki te ingoa o te pūoro nei kia titiro ake tātou.

A tēnā hai whakawhānui i ngā kōrero e pā ana ki te whitiāhua rā me te pānga o te rāngai tāpoi ki te hararei motuhake nei, i kōrero mātau ki te Heamana o Tāpoi Aotearoa, ki a Jamie Tutan. Kei te ū a Manaakitanga Aotearoa ki tēnei tikanga o Matariki, o Puanga, ā, me ōna āhuatanga katoa. Nō reira, ā, i roto i te tau kua tāke nei, ā, kua mahi ngātahi, ā, me ētahi o ngā mātanga puoro Māori nei, ā, ki te waka i, i tētahi kaupapa e puta ai ngā kōrero me ngā āhuatanga o Matariki ki te motu o Aotearoa, ki te ao anō hoki.
He aha ngā hua e manako ana koe ka puta i tēnei kaupapa?
Tuatahi ake, kia mārama, kia mōhio te motu me te ao i tēnei taonga o Matariki, i tēnei tū tikanga, nā te mea ko tētahi o ngā mea motuhake o Aotearoa nei ko tātou te ao Māori. Ā, nō reira, he aha he kaupapa i tua atu i tēnei i ō Matariki ki te whakarewa i ēnei āhuatanga ki te ao, ki te hunga e hiahia ana ki te haramai ki Aotearoa, oti nō ki te, ki ngā iwi o Aotearoa tonu? Ā, nō reira, koira te mahi ā Manaaki Aotearoa, ko te toro atu ki te iwi, ki te tangata o te motu o te ao, Kia haramai rātou ki te kite, ki te rongo i ngā āhuatanga o tēnei motu o Aotearoa nei, nō reira koira, koira te tino pūtake o tēnei kaupapa.
He pānga nui tā tēnei rā whakatā mā te ranga tāpoi nera. Ai rānei he hua nui ka puta mō te ranga nei i te whakatakotoranga o tēnei rā whakatā hou, arā te rā o Matariki.
Mo te taha ki te ki nga kaupapa tāpoi he pai nga hararei ne? He pai nga ra whakatā nei tuatahi ake kia aro mai i te iwi whanui Aotearoa ki nga ahuatanga o Matariki ka tahi engari ka rua kia torotoro haere nga iwi o te motu nei ki te mahi i nga mahi o Aotearoa nei no reira ki te Ki te uru ki ngā kaupapa ki te motu, ki te hoko i ngā mea, ā, ki te puta atu me ngā whānau, ā, kia rongo te iwi o Aotearoa nei, me te hunga tērā pea ka tae mai ki Aotearoa nei ki ngā painga o tō tātou motu mō te taha ki ngā, ki ngā kaupapa tāpoi. Nō reira, he nui ngā hua, Ā, he tīmatatanga tēnei, ā, me te mōhio anō a tērā tau anō, ā, ka nui ake pea ngā āhuatanga e pā ana ki te hararei nei o Matariki, nō reira, ā, ko te āki ā manaakitanga Aotearoa ki te iwi whānui, me torotoro atu ki ngā wāhi katoa o Aotearoa kia kite, kia rongo ā, te iwi whānui i ngā pāinga me te reka o tō tātou motu e takoto ake nei.

Kei ngā mātāpuna tangata, huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Kua tahuri atu ngā uri o Hauraki ki te whakamāui ake i ngā huatanga katoa o Matariki. I te pūrongo e whai ake nei, ko te kaikāmera, kaikawe pūrongo o Aukaha, Gareth Watene tērā, i kuhu atu ki te Whare Tāhuhu Kōrero o Pare Hauraki tēnei wiki, ki te kohi ngā kōrero ake o Pare Hauraki.
Ara ake ahau i te papa o te whenua, ka kite au i ngā whetū e tū takitahi ana. Ko Matariki te kairūrī. Hoatu tahi kei te taumata o te mangōroa te kōpae tonga. Kei konei mātou katō te Whare Tāhuhu Kōrero o Hauraki e aro atu ana ki tēnei kaupapa huia kai manawa ki tēnei kaupapa papanga pounamu. Kua rō nei mātou e aro atu ana ki ngā whetū o te rangi. Kua tae mai mātou ki Mātai Whetū Marae. Ko te painga o tēnei marae, koirā tētehi wāhi i whakarite ai ngā wānanga a ngā pakake i ngā wā o mua, e aro atu ana ki ngā tātai arorangi, ki ngā mātai whetū. Ko te mea nui ki ahau kia tūhonohono ai, kia whakarauora anō tēnei ritenga o ngā mātua tūpuna te mea nui ki ahau nei. Koina te me kī, tētehi mate nui i roto i a Pare Hauraki, tēnei me te tūhonohono te tangata ki te taiao.

Matariki hauku nui Matariki te matainaina i kore. Kia kaha tonu mātou, ngā iwi katoa o Pare Hauraki ki te matapaki, ki te wānanga rānei i ngā āhuatanga o te paki o Matariki ki Hauraki, nā te mea koirā mātou nei kōrero ngā kōrero. i heke tonu mai i ngā pakeke. Te nuinga o ngā pakeke ko te katōpē o ngā pakeke kua riro atu ki te pō. Nā reira, kei te aro atu mātou, te Whare Tāhuhu Kōrero o Hauraki, te ngākau whakapuke o Hauraki, ki te whakahoki mai, ki te whakarauora mai i ngā momo karakia o mua noa atu,
Kiau nei kare an, kare i wehe a Matariki, engari ko te mea nui kua oho ake tatou ngai tangata, a, ki enei o nga kaupapa, kia ara ake a, a, a Matariki i tenei wahanga o te tau. Ko Matariki e kānapanapa mai rā i te pā whakarua i ngā rangi tūhāhā.

Kei te kimi ke tarapu ngā nā mātauranga hāngai pū tonu ki tēnei kaupapa. Ā, ka puta atu au ā, ia pō, ia ata, ā, mehemea he mahea e mārama ana te te rangi ki te au, tā āta tirotiro au ki ngā ngā whetū, ērā āhuatanga katoa. Ko te tūmanako pea, ā, ka āta aro atu ngā kura, ka āta aro atu ngā kōhanga reo, ka āta aro atu. ngā marae whānui o Pare Hauraki ki te paki o Matariki kia hoki tonu mai ta mātauranga hei taonga ma ngā tamariki ma ngā mokopuna ki te kore ka ngaro noa atu ka ngaro noa atu tēnei mātauranga ka mutu kei te kī atu mātou te whare tāhuhu kōrua kau e waiho mō raurangi. Ā, kua tae mai te wā kia, kia tukuna atu, kia, kia whangaia ēnei kōrero, ā, ki ngā tamariki, ā, ki te pito ma tō pare hauraki, ā, ā kō ake nei ka tū ai rātou hei kaikōrero, hei kaikaranga mō ngā marae whānui o pare hauraki.
He kotahi ira whitu miriona ngā kai noho i te tāone nui o Aotearoa, arā, i Tāmaki Makaurau. Ā, ko rātou ka kite i te kōrekoreko mai o Matariki, Te Pō, i te whetiwara ko Tūrama te ingoa. E whai ake nei, kua whakamāramahia e te kaihautū toi Māori o Tāmaki Kaunihera, e Ata Papa, te whakaaturanga nei, e pakiwaitarahia ai ngā kōrero tuku iho mō te whārua o Waihorotiu me ngā toi puna a te ringatoi nei a Graham Tipene mō te wehenga, horotiu, Ka wau tikitiki, ka hau, ka ahu korako me manu korokī.
He rerekē tēnei kaupapa ki ērā o ngā kaupapa whakanui i a Matariki, ā, ko tēnei, tēnei kaupapa a Pakiata Matariki, he kaupapa whakanui, he kaupapa mō ngā tāngata katoa o Tāmaki Makaurau, mō ngā tāngata katoa o Aotearoa, ki te ako, i te kōrero mō Matariki. Nō reira, he whakaaturanga tēnei ki runga i te pakitara o te whare o Britomart ki te pokapū o Tāmaki Makaurau. Āe, he nui tēnei kaupapa. Ko te wāhanga tuarua o te pō nei, ko Tūrama. Ko Tūrama he kohikohinga whakaaturanga rama ki te Tiriti o Queen, ki te pokapū o te tāone o Tāmaki Makaurau. Nō reira, he mahi kua mahia e te ringatoi a Graham Tipene nō Ngāti Whātua me ērā atu iwi. Ko Angus Muir Design te kamupene nā rātou ngā ringa whakatū i ngā mea. Āe, ko ngā kōrero o ngā whakaaturanga ko ngā mea nui. Ko te wai o Horotiu. Tuatahi o ngā iwi taketake o te ao. Nō reira, welcome everybody. Ko au tētahi o ngā ringatoi i pātai mai i te Kaunihera ki a mātou te tautoko i tēnei kaupapa i roto i ngā mahi toi, ā, ko au tētahi o ngā ringatoi. Ā, ko ngā ringatoi katoa nō ngā iwi o Tāmaki nei, ā, ko ahau te ringatoi o Ngāti Whātua, te ahikā o te whenua nei. Ā, ko taku mahi. Te whakamārama atu ki a Tāmaki, te hunga e hikoi nei, e hautū nei i tā rātou waka i te rori matua nei, ā, ki ngā tohu whenua o nehe. He maha ngā wāhanga, ā, tēnei, tēnei whakaaturanga he kōrero mō, kōrero e, e pā ana ki a Matariki, whakamārama ki a Matariki. Hakata atu ki te rori matua o Queen Street, kei reira tetahi tomokanga waharoa e ki ana ko Te Wehenga, and he tohu tera ki te Te Wehenga a te Moana ki te whenua, i nga ra onehe kei reira te tatahi. Ka tae atu ra ki Aotea kei reira a Horotiu, te awa o Horotiu, he tohu ki te mauri o te wai o te awa i rere i konei i nga tau onehe.
Tēnā au tonu mai, taihoa ake nei, ka huri, ka hoki whakamuri tātou ki te hunga kua whetūrangitia i te tau kua hipa. Tēnā tātou katoa. Kia huri atu tātou ki ngā matapae huarere ki tō takiwā, āpōpō. Tāmaki Makaurau hei te puaotanga o te rā he ua tātāpea ka heke. Rotorua kei te māmā haere te ua kātahi ka tu a ua hei te poupoutanga o te rā. Me ngā motu ka kapua te rangi me te tū a ua kātahi ka tātāpea te ua he rautupu, he hū kāwaitara. Whakatū, He ua i te ata ka mahea, engari ka tū tonu ngā kapua i te rangi me te tū a ua. Ōtautahi ko tōna rangi pai huarere nei, he ua i mua i te tākiritanga mai o te rā. Ā, he whakakapiki tāhuna, he tū a ua i te ahiahi. He pou ārahi ā-iwi, he pou ārahi ā-motu, he tupua hākinakina, he tupua hākotokoto. Koianei ētahi momo kua nunumi atu ki te waka nui a Tamarereti, I tana terenga i te rangi i te wā o Matariki i te tau ki muri nei, tatū noa mai ki tēnei rā tonu. Hei konei ka whakamānawaia rātou kua heke i te waka, kua whetū rangi, kua whakatū rangitia, tae atu ki a rātou kātahi anō nei ka haohia ki te kupenga a Taramainuku.

Māori All Blacks was always my dream, my team I want to play for, obviously everyone wants to be an All Black, but Māori All Blacks is my team.
Ko te pō i rangahaua, ko te pō, ko te pō.

Mōku te taipō. A kāti koina tā te ao e pupuru nei, kia māoriori te noho.